Me ders her du dersê bi wî silav birin ka cê em li vegerê nîçekê beyê em dersa nuh bûn. Demê tu ji mal dedkevê beya tu ji mal derkev tu çi dibêji? Î tê kîmas ango eve ez çû. Lê piştî tu xwarinê dixwe tu çi dibêji? Tu ji xwarinê xilas bî. Wextê mesela min û dibêjin elhemdulillah bi japonî dibêjin çi?

Levêca bî demê dersa me ya nuh û tu çawa xwe li yekê de nas kirin, tu cara yekemîn mirov kî bîne, çi şta xalî neqebaba da vê çê bin cara yekemîn de. Êk nas kirin yanî bi erebî dibêjinê tearuf, bi japonî dibêjinê jikoshokai. Jikoshokai. Jî ku ew jî yanî nefs. Şokay ew jî yanî naskirin yan jî teqdîm yan jî terîf e yanî naskirin bi kurdî dibêjinê naskirin. Cara yekem tê yekê ra biştexil tê bêjgê hajî mê maş tê. Ha jî mê maş tê hajî mê maş tê. Ew jî tê wego Ez kêfxweş im bi naskirina te. Gotin ge destpêka ti yekî naske tê digotin. Hajî mêmaş tê. Piştre vêca ti navê xwe bêjtê. Ti çawa bêjtê? Ez navê xwe bij ez ê bij wata şêwa Fatima des. Bes çimku dengê ti Japonî de mego katakana de hêmanê. Etka bij Fatima des. Çimku dengê ti

Gotinê wek bi erebî dibêjinê cumla ismiya tê. Japonî de ev ille demê ev hevokên kar tê de tineyî ille dest taliya wa tê. Bêjinê cumla ismiye. Bes cum ji ber ku xwendina min hemû erebî wî be ez nizan navê wî kurdî çi ye. Di vê dê vê vê hevokê de ez tenê navê xwe dibêje. Ez tu kara ez tu kara nabêje. Lema dest taliya peyvê taliya hevokê hatiye.

Cara yekemîn tu çi şirkegî an tu çi dergî de tu ji xwe li piştî tu navê xwe bêj û tu xwe li li karmendê wê wê deyî de tu ji xwe li tu xwe li wada nas kirin tu talî re bêj yoroş ku ina gel şîmes ango tu dibêj wa el vidin nuh min divê ez hêvî dam hûn alîkariya min kir be ez ser vi şixulê nuh va bi. yani he he li he cîgî mane giya wê hê em ê pêşerojê de bizane li kû de tê kar bikar anîn û wa eva me got tîpa ha di vê hevokê de xwe min bijî wata jî wa tê gotin wa ji ber çi ev hatiye ji ji me re dibêjî ka em vê hevokê de behsa çi dikin Piştî wataşî hatiye nexwe ev vê hevokê de ez behsa xwe dike. Ji ber çim ku me got wataşî yanî ez û piştî wê wa hatiye nexwe ez vê vê hevokê de behsa xwe dike. Wa çi dike di hevokê de ji min re mijara sereke ya hevokê diyar dike. Çi tişt berî wa bê ew e mijara sereke ya hevokê. Li vidê wataşî berî wa hatiye nexwe wataşî ev e mijara sereke ya hevokê, El-Mewdû El-Reîsî li cumle wek bi erebî dibêjin. Ev e te xwe da naskirin, te got Hajîmî ma ji te wataşî we Fatîhî ma dîs an jî tu dikare navê te çi we şona navê min tu navê xwe dan tê û pişt re Yoruşku Onegayê Şîmas vêca kesê dîtî yê dengê te dike ê çewal te vegerên tê.

Vêca niho ji xwe re bêj ku ez li be te me û ez tê te nas xwe li te de nas kirin, ez ê ez ê va hevoka bêj me tu jî bijêr min vegerin ka tu vêca te bêj çi? Hacî mê ma ji te Fatî ma dês yê roj ke one geh şîmes vêca ka tu min vegerin tu bêj çi? Erê, tu jî bêj Hacî Mîr Meştê, tu navê xwe bêj tê wata şîwa ka filan dis koçîra koso yoroş ku onê geyê şîmas. Vê dersê baş bixwînin ji ber ku dersa me ya bê vêca em ê bizane çawa em pirsa navê yekê kenê. Em yekê nîgar cara yekemîn dibîne em ê çawa Pirsa navê û ke ne û emê çawa nava bi katakana binivîsne. Wena navê me hemî jî ne ne Japonî ne. Navê me ne Japonî ne. Wextê em me bidê em Japonî binivîs vê em bi tîpê katakana binivîsin. Emê vê dersa bê de bizane emê çawa navê xwe binivîsne. Navê xwe û navê welata bi katakana binivîsne. Vê dersê taze spehî xweşik bixwînin û lê vegerin û ji ber hûn hazir we hûn ji dersa bê re çimku dersa bê maşala dirêj e. Çi pirsê wehe we hûn dikare we got illa ez dibêjim hûn ji min re binivîsin û ne hewce ez dibêjim hema hûn ji îro pê ve ez nabêjim.